Yoh mhani wa Tshanoi yoh mhani wa Tshanoi hi ndlela yaleyo hi loko hi mi amukela eka Dilolostory YouTube channel eka siku ra namuntlha hi lava ku ya vulavula hi risimu ra Benny Mayengani the president leri nga ka album leyo hetelela leyi nga thyiwa leswaku ri Jesu naswona risimu leri lava ku vulavula hi rona i risimu ra vunkombo eka album. risimu leri nga thyiwa leswaku ri gawini ni twa ingaku risimu leriwani ri hundzuki risimu ra rixaka eka rixaka ra vatsonga naswona ri chayisiwa hi nguva ya kona eka tinsimu ta vatsonga ku na tinsimu to karhi leti ti nga hlawuleka ti na swihlawulekiso swa tona naswona ti na nguva ya tona laha ti chayisiwaka kona loko ku humeleli swo karhi Xikombiso, loko hi karhi hi tlangela ku va hi ambala magaweni kumbexani hi karhi hi lovola kumbexani ku ri na nkhuvo wo phahla hi ndlela yaleyo tinsimu letiwani ti kumeka ti karhi ti tirhisiwa naswona muxaka wa tinsimu letiwani ti na swihlawulekiso swa tona and tinsimu letiwani a hi ta mani na mani ku nga va nqambi ka career ya wena ya vuqambhi u kuma leswaku ri u tirhi kumbexani malembe ya ku fika makume mune mara u hava na rin'we ra risimu leri lava ku vulavula hi rona hi mhaka ku ri tinsimu ta muxaka lowuwani ti hlawulekile se hi voni beni mayengani eka lembe ra magidimbirhi makumembirhimbirhi va swi kotini ku va va fikelela ku va va humesa risimu ra muxaka lowuwani loko hi languta eka tinqambi tin'wanyana ku na risimu ra edward mabasa majanguza lera ra ku nsati wa ka hina ha n'wi lava hi famba na yena Risimu leriya loko ku tshuka ku ri na mulovolo eh, ra tirhisiwa laha ku nga na nkhuvo wa vukati loko va heta ku lovola va ta ri kombela leswaku ri chayisiwa and then va famba na makoti hi ndlela yaleyo se ni vona nga ku risimu ra muxaka lowu ri fiki ri hundzuka risimu ra rixaka kasi rin'wana ra tinsimu ri nga na swihlawulekiso swa muxaka lowuwani i risimu ra exen maluleke leri nga thyiwa leswaku ri vakokwana na rona risimu leriwani ri tirhisiwa hi minkarhi leyi mi kumaka ku na mikhuvo ya ku phahla hi ndlela yaleyo risimu leri a ri kumeka ri karhi ri tirhisiwa hi mhaka ku ri fambelana na leswi vanhu va vanhu va va va karhi va swi endla hi nkarhi walowo swa ku va va karhi va phahla kumbe va gandzela swikwembu swa vona kasi rin'wana risimu i risimu ra dr elias baloyi leri nga thyiwa leswaku ri manana wa nkoka hi xitalo leriwani ri tala ku tirhisiwa loko mi kuma ku munhu u humelerile kama un'wana a nga va kulu ku vava kumbexana u lava ku khensa mutswari kumbexana vatswari ngopfungopfu lo swi fika eka mutswari wa xisati a khensa ku mhani wa yena va n'wi kurisini a va n'wi cukumetanga hambiloko swilo swi karhi swi nga fambi kahle kumbe swi karhi swi tika se tinsimu ta muxaka lowuwani ti na swihlawulekiso swa tona naswona ti tirhisiwa hi nguva yo karhi la ku va ku karhi ku tlangeliwa swa n'wanchumu se hi voni the president va fike va swi kota ku fikelela ku humelerisa risimu ra muxaka walowo leswi swi endlaka leswaku risimu ra president ri fika ri fikelela ka swilaveko leswi hi vulavulaka hi swona kumbe ku fikelela ka ku va ri tirhisiwa tanihi risimu ra rixaka loko vanhu va karhi va tlangela ku ambala gawini i ku swilo leswi ri vulavulaka hi swona swi khumba vanhu lava va va karhi va ambala magawini hi mhaka ya ku hi xitalo loko munhu a ambala gawini swi endleka u kuma ku nkama wun'wanyana u va u ri na valala lava a va ku navelela leswaku ri u nga ambali gawini and va nga va ri kona vanhu lava ku navelelaka leswaku ri u nga wu kumi na ntirho se risimu lera ri fika ri vulavula hi swilo swa muxaka walowo se ri fika ri khumba mimoya ya vanhu lava va ka va karhi va ambala gaweni ni vona masiku lamawa loko vanhu va karhi va ambala magaweni risimu leriya va ri tlangisa kumbe va ri chayisa va tlangela hi rona va ku wa tshwanoyi ve ri ni dyondzile ni ta tirha kwihi switlhokovetselo swa valoyi ende risimu leriwani beni mayengani loko va ri endla a ku ri nkarhi lowuya a va ha ku thwasela tidyondzo ta vona eyunivhesiti ya joni tidyondzo ta Bachelor of Municipal Governance se ivi va tumbuluxa risimu leriwani ku ri ndlela ya ku va va tlangela gawini kasi risimu leri ta hundzuka risimu ra rixaka ra ku tlangela hi rona loko munhu a ambala gawini hi voni minkandziyiso yo tala laha vanhu va karhi va ambala magawini va karhi va tirhisa risimu leriwani ku tlangela hi rona loko ku ri na tin'wani ta tinsimu ta muxaka lowuwani kumbe ti nga na swihlawulekiso leswi hi vulavulaka hi swona